21 biachim ṭhan dawh ti le ngaitu nan zate na kut kan in tlaih ṭhan hna. Tuni thawngpang kan theihmi kan rak chim ṭhan lila. Ukraine kong he pehtlai in Russia cozah he hmunkhat ah Europe humhimnak phu he a bik in ramkip chungtel hna he biaruahnak le ceihmainak cu a ra laimi suimilam sawm li riat chungah thawk ding in Ukraine cozah nih nawl a tuah. Ukraine ramri ah Russia ralkap nih thazaang hleihluat tuk in an chiahmi kong ah a bik in ceih dingmi cu a si tiah Ukraine cozah nih an chim. Russia nih zeibantuk timhtuahnak he zei ruahchannak he dah an chiah timi kong ah fianghlang in an chim a hau tiah ramdang lei pehtlaihnak vuanci nih an chim. Russia nih Ukraine ramri ah ralkap thazaang singkhat leng a rak chiahmi kong ah Ukraine ram chungah lut in lak timhtuahnak kan ngei lo tiah an i pheh. Ukraine le American president pahnih hna cu phone in an i chawn i Ukraine ram chungah zeitik caan paoh ah Russia an lut kho tiah American president nih ralrinnak peknak a chim. Kale mipi palik le PDF nih rithaisi tawngmi minung pakua an tlaihmi hna hremnak an pek hna lai. Kale peng ah rithaisi a zuarmi pali le a hmangmi panga an tlaihmi hna cu hremnak an pek hna lai tiah Kale mipi KPS nih nihin ah thawng an thanh. PDF Kale KPS hna nih Natcham khua le Nanmyang khua ah mipi ralkap nih February ni hleikhat le ni hleihnih ah khuachung zohfelnak an ngei lio ah an tlaih hna hi a si tiah an langhter. Tlaihmi minung pakua hna cu an kilveng rih hna hi fakpi in hremnak pek an si lai tiah theih a si. Kale mipi palik cu Kale i CDM a tuahmi hna nih thonghnih kul le khat December niruk ah an dirhmi a si. Kale mipi palik cu khuahim daihnak caah phung le lam he rianṭuanmi an si. Matupi ah facang a dong. Chin ramkulh thlanglei Matupi peng ah facang le datsi a dihmi dirhmun an phan tiah khuami hna sinin theih a si. Chikkhat chungkhar hna cu eidin awk ngei lo dirhmun an phan. Hlannak in let hnih facang an cawk tiah theih a si. Atu lioah ralhrang lei mipi ralkap karah kahdohnak a chuak i ralhrang nih Matupi khualuhnak ah gate pali an tuah caah facang le thil dangdang luhpi a har ngai tiah theih a si. Pakhuku lei zongin luh a ngah lo. An rak phorh zongah khuachung ah an luhpi khawh lo caah khuachung ah zuar awk a ṭha lo caah khuachung ah facang a dong. Tangka ngei hna nih ikhawm in an cawk i i cheuhbauh a si. Hika ah facang let hnih in man pek a si. Pawsan cawn hna hi cu facang ṭha an si. Tunkhat ah thong cunga pek a si. Asinain cawk a ngah lo. Tuhnu thla khat ah facang cu a luh khawh lo cun ei loin kan um cang lai tiah khuami pakhat nih a chim. Kachin ramkulh Micin ah Arsi biakinn pakhat ah a ruang tampi ruangah aa ṭhi-um kho lomi kop kul le riat hna cu nihin Valentine's Day ah i ṭhitumnak cu Columbus Cathedral biakinn ah an tuah tiah theih a si. CDF ratnak dingah tiin bom a hmanhmi nih ralhrang ralbawi Myu Zin Chun a puah a kebul. Chin ramkulh Thantlang khua ah a ummi ralhrang Khahlaiya Hnihcheuh ku Commander Dugubuchi Myuzin Ṭhun cu nihin February ni hleithum ah bom nih a puah i a kebul tiah CHR O sin in theih a si. CDF kalnak ding lam ah bom a hman i bom nih a puahmi a si tiah theih a si. Hi Commander pa hi Thantlang khua Vawihleina a khangtu pa a si tiah theih a si. Tuni thawngpang kan theihmi cu mah vial sarih lai. Zohtu le ngaitu nan zate cungah kan i lawm.